Merci Änder. Effektiv, d'Fro ass ganz berechtigt a ganz spannend a ganz interessant. Wéi ass dat méiglech, dass en donneschen d'Parlament bal unanime afstëmmt fir déi Indexmanipulatioun an dass gläichzäitig d'Gewerkschaften unanime, dogéint Stellung huelen an den Owend och unanime hei sëtzen, fir mat eis zesummen doriwwer ze diskutéieren. Ech mengen, et ass eng Fro, déi léisst sech net mat engem Saz beäntwerten. Ech mengen, et ass eng villschichteg Fro. Ech menge se hänkt zesumme mat der ënnerschiddlecher Stellung och vun de Gewerkschaften an der Gesellschaft. Si hänkt zesumme domat, wéi Politik, zu Lëtzebuerg gemeet gëtt, wéi Iddien zirkuléieren, wéi Iddien an enger Gesellschaft kënnen op eemol dominant ginn an aus wat fir engen Ursaachen. Ech wëll awer emol fir d'éischt soen, et ass jo net zu Lëtzebuerg eleng, wou dat de Fall ass. Mer hunn e Méinden an der Belsch warscheinlech e Generalstreik. och vun de Gewerkschaften alleguer, géint d'Austeritéitspolitik vun deer neier belscher Regierung, déi jo aus 6 Parteien zesummegesat ass, zwee mol dräi, wou awer all déi grouss politesch Famillen, wéi d'Sozialdemokraten, déi Liberal an déi Chrëschtlech, och zesummen einträchteg eng Rei vu Mesurë beschloss hunn, déi och an eng ähnlech Richtung ginn. Wéi ass dat méiglech? Wéi ass et méiglech, dass zu Lëtzebuerg Parteien, déi emol net an der Majoritéit sinn, den, ech weess net, ob een dat Courage kann nennen, mee éischter d'Feischheet kënnen opbréngen, fir trotz dem kloere Wëlle vun deene Leit, déi se eigentlech an déi Chamber do gewielt hunn, kënnen deenen an d'Gesiicht ze soen, Mär sinn der Meenung, dass den Index muss manipuléiert ginn, well d'Wirtschaft dat gären esou hätt. Ech mengen, dat si wierklech Froen, déi ee sech muss stellen, Wou ass, wou ass d'Ursaach do derbäi? Ech hu gesot, d'Gewerkschaften hunn eng aner Stellung an der Gesellschaft. D'Gewerkschafte beweege sech do, wou primär d'Léin an d'Profitter opgedeelt ginn. wou sech primär an der Wirtschaft de Match mécht zwëschent deem, wat d'Kapital vun Undeel kritt a vun deem, wat d'Aarbecht vun Undeel kritt. Am ëffentleche Secteur ass et vläicht liicht anescht, mee och net vill anescht. Och do geschéie kollektiv Lounbildungsprozesser, wou d'Gewerkschaften dru bedeelegt sinn. Och do ass den Drock vun de Privatpatronen, dee matspillt als Steierzueler, op d'Budgeten an esou weider. Den Zesummenhang iwwerens zwëschent öffentliche Sektor a Privatsektor ass och ganz wichteg ze gesinn. Ech mengen, deen Zesummenhang weist sech ganz kloer haut. Haut gëtt Drock gemeet op d'Léin och am öffentliche Sektor, well soll och domat symbolisch och gewise ginn, dass et muss an der ganzer Gesellschaft mat de Léin biergauf goen. An duerfir, mengen ech, ass och déi Eenheet zwëschent de Gewerkschaften do. Ech mengen, d'Gewerkschaften, contrairement zu de Parteien, entwéckelen sech och vill méi op der Basis beim Salariat. Si mussen sech upassen un déi schnell Transformatiounen, déi an der Gesellschaft geschéien. Ëmmer méi Aarbecht ass prekär Aarbecht, och iwwels am ëffentleche Service. Et kommen, et ass e groussen Aarbechtsmarché hei vu Leit, déi aus der Grande Région heihinner schaffe kommen. Et si grouss Ufuerderungen un d'Gewerkschaften. gestallt fir hir Roll wierklech ënnert deenen schnell sech verännerende Bedingungen ze spillen. Et gëtt heiansdo gesot, d'Gewerkschaften, dat wier just esou e Protektionismus oder esou vu Partikularinteressen. Neen, ech fannen, datt d'Gewerkschaften eigentlech d'Force vive de la nation sinn, Déi, déi wierklech net nëmmen d'Wäerter an der Gesellschaft schafen, mee déi och mussen déi Wäerter. Déi mussen och déi Wäerter verteidegen, géint déi, déi se heiansdo selwer, déi se selwer gewielt hunn an déi d'Interesse vun deenen vertrieden, déi just nëmmen d'Ram vun der Mëllech wëllen afschafen, déi just nëmmen d'Beneficer wëllen afsahnen. Ech mengen och, dass et ze dinn huet vill mat deene politeschen Iddien, déi virherrschen. Laang ass net dervu geschwat ginn, wéi haut awer dervu geschwat gëtt, dass et e fundamentale Géigesaz an der Gesellschaft gëtt zwëschent deenen, déi schaffen, an deenen, déi d'Profitter kréien, dass et e Géigesaz gëtt, a gëtt och haut offensichtlech, zwëschent den Interesse vun de Mäert a vun enger demokratesch gestaltener Politik, déi wëll ëmverdeelen. Déi Ëmverdeelungsprozesser, déi normal waren, un deenen d'Gewerkschaften och ëmmer bedeelegt waren, déi ginn haut bal onméiglech gemeet. Et war ni einfach, sot de Patrick Dury, an en huet Recht, mee haut gëtt et onméiglech gemeet, fir wierklech nach seriö ze verhandelen iwwer Ëmverdeelungen. An dat geet eran bis an Diskussiounen iwwer Budgetsdefiziter. A selektiv Sozialpolitik iwwerall op allen Terrainen, selektiv Sozialpolitik iwwerall op allen Terrainen gëtt Drock ausgeübt. Ech mengen, dass och déi Zäit eriwwer ass, wou geschwat ginn ass, net vu Salariat, mä vu verschiddenen Interessegruppen, Mëttelschichten, wou schon Mëttel, Beamten, déi an engem Spedol oder an enger Verwaltung geschafft hunn, näischt méi mam Salariat ze dinn haten an eegen Interesse vertratt hunn an esou weider Déi Zäit ass eriwwer, mengen ech, a ville Käpp an et ass ëmmer méi kloer ginn, datt et drëm geet, fir d'Interesse vum gesamte Salariat ze vertrieden an duerfir gëtt och ganz bewosst déi selektiv Sozialpolitik ugewannt a gedréint als Spaltungsinstrument, fir d'Gewerkschaften an d'Salariat ënnereneen ze spalten. Do wier d'Resultat dervun, wann déi Fuerderungen zum Beispill vun de Patronsinstitute giffen duerchsetzen, dass ganz Salariatsgruppen sech misste selwer an Zukunft versécheren an net méi vun de kollektive Versécherungsinstrumenter profitéieren. Dorëm geet et. Duerfir ass et och esou wichteg a begréisse mer, dass déi Gewerkschaftsfront sech mécht, och éischtens um Géigesaz zwëschent der Aarbecht an dem Kapital an zweetens och an esou heikele Froen, déi jo giffe Stoff genuch bidde fir eng Spaltungspolitik wéi déi vum sozialen Index, déi, mengen ech, ganz gutt an eenheetlech vun de Gewerkschaften ofgewiert ginn ass. Ech wëll elo net hei agoen op d'politesch Landschaft u sech, déi ass zu Lëtzebuerg a verschiddene Punkten net vill anescht wéi an anere Länner. Problematesch fannen ech, datt Deputéierten ofhänken vun hire Mandater, dass se ni ausgewiesselt ginn, dass se dem Fraktiounszwang ënnerleien, dass se sech emol net kënnen trauen, an enger Chamber anescht ze stëmmen an esou enger wichteger Fro wéi den Index, wéi dat, wat hinne vun uewen eraf opkommandéiert gëtt. Ech fannen, et ass en Defizit och vun der Demokratie, bei deenen eenzele Parteien. Et kënnt nach zu Lëtzebuerg derbäi, dass mer eng besonnesch Situatioun eben hunn, ech wëll déi elo net hei extra bewäerten, mee eng besonnesch Situatioun vun Immobilismus doduerch, dass eng zentral Partei am Fong geholl alles op sech fokusséiert an aner Parteie just nach wëllen an d'Regierung mat deerselwechter Partei. D'Froen, déi ëmmer déi selwecht ass, ech mengen, dat dréit och vill zum Immobilismus bäi. Ech mengen och, dass mer eng Zerrassegesellschaft hunn, well et ass net normal, dass 44 vun de Prozent vun de Leit, déi hei wunnen, kee Wahlrecht hunn. Fir an bei nationale Wahlen. Et ass och en Trennungsfaktor, wa 44 Prozent vun de Salariéen Frontaliere sinn, den Aarbechtsmaart also regional ass, awer déi geschafe Wäerter hei zu Lëtzebuerg bleiwen. Dat ass e Problem, zum Beispill wa mer vu selektiver Sozialpolitik schwätzen, déi nom Residenzprinzip soll ausgedeelt ginn, dat heescht just déi Studenten, déi hei wunnen, kréien eng Beilag, Just déi Leit, déi hei wunne kréien Chèque-service. An do ass et och esou, datt d'Gewerkschaften dacks deeër sinn, déi d'Salariéen alleguerte vertrieden, egal wou se wunnen an egal wou se schaffen, wärend d'Parteie meeschtens Lëtzebuerger vertrieden an och eng gewësse klientelistesch Politik vis-à-vis vun hire Wieler maachen. An dat ass och eng ongesond Situatioun, muss ee soen. Dat gehéiert och zur Demokratie-Mangel, dee besonnesch awer e Faktor ass, deen zu Lëtzebuerg Eng Roll spillt. Änder du soos, wat der Konklusioune kann een doraus zéien als Partei, déi wëll d'Gesellschaft veränneren? Ech mengen, natierlech geet et drëm, fir déi Kluft ze iwwerwannen zwëschent Gewerkschaften a Parteien. Natierlech geet et drëm, fir eng aner Politik ze maachen. Déi Kluft ass awer historesch gewuess a si gëtt net vun engem Dag zum anere beseitegt. Ech mengen, sou aus eiser Siicht, aus eiser modester Siicht, mengen ech, misst een an dräi Richtunge goen. Éischtens, gemeinsam Interesse vum Salariat weiderhin an de Virdergrond setzen an dat och verbanne mat Fuerderungen, déi se alleguerten interesséieren, universal Rechter, Service public, Gratuitéit vu soziale Leeschtungen. Dat heescht, eng Sozialpolitik maachen, wéi se am leschte Joerhonnert ugewannt ginn ass, an net eng Mammebürospolitik wéi am 19. Joerhonnert. Zweetens mengen ech, muss een d'Interessegéigesätz an der Gesellschaft weiderhin thematiséieren, entschleieren, do wou e Schleier driwwer gehaange gëtt, kloerstellen an denoncéieren, wat d'Konsequenze si vun der Finanzkris a wat fir Interessen do derhannert stinn. Drëttens. Gesellschaftlech Alternativen entwéckelen, déi kënnen vun enger Majoritéit vun der Gesellschaft opgegraff a gedeelt ginn. An och déi Froe musse méi am Mëttelpunkt, och bei Wahle stoen. D'Referendumsdebatt zum europäesche Referendum war esou eng Debatt, déi fundamental Froen opgeworf huet a déi et iwwens och erméiglecht huet, fir déi Debatt ënnert d'Leit ze droen. Nëmmen esou wäert et méiglech sinn, och Bündnisser zesummen ze kréien an Zukunft, déi d'Gesellschaft kënnen anescht maachen. An dann just nach zur leschter Fro, déi den Änder opgeworf huet, den europäesche Kader. Ech mengen och, dass mer do zu enger anerer Vue musse kommen, vun engem aneren europäesche Projet wéi deen, dee mer haut kennen. Et ass jo wichteg festzestellen, dass dee Projet de loi, deen elo virläit, fir den Index ze manipuléieren, esou drasteet an engem Pacte Euro plus, deen den Här Juncker an d'ganz Regierung zu Bréissel ënnerschriwwen hunn. Do steet kloer dran, zu Lëtzebuerg muss den Index Et steet net manipuléiert dran, mee moduléiert oder geännert oder adaptéiert ginn. Dat steet ganz kloer do dran. An dat ass och e Problem vun Demokratie, well d'Regierung huet dat zu Bréissel ënnerschriwwen, mee d'Lëtzebuerger Parlament huet ni e Beschloss geholl, an déi do Richtung ze goen. Dee Beschloss, dee se en Donneschden hëlt, passt sech am Fong geholl just un eng europäesch Politik un, déi um europäesche Plang virgesäit, d'Léin an d'Sozialleeschtunge no ënnen ze revidéieren. Ech mengen, et muss een en aneren europäesche Projet hunn, eng positiv Wirtschafts a Sozialpolitik entwéckele mat engem europäesche Budget an ophale mat där negativer Integratioun, déi de Moment geschitt, eng reng monetaristesch an neoliberal Politik am Interesse vun de groussen Geldbesëtzer. Ech mengen, dat wat en Donneschde geschitt, ass vläicht den Ufank vum Enn vum Index, mee et ass op jidde Fall net den Ufank vum Enn vum Widderstand géint déi Politik. Ech mengen, dass d'Index, dass de Widderstand och an der Indexfro muss weidergoen, dass mer mussen alleguer zesummen, wéi mer hei sëtzen, esouwuel hei um Dësch wéi am Sall, musse solidaresch matenee sinn, wann et ëm d'Fro vun de Rente geet, mee och wann et ëm d'Fro vun der Reform vun der Fonction publique geet an, Eng aner Fro, déi och indirekt dermat ze dinn huet, wann et zum Beispill ëm esou Froe wéi Schoulreform ugeet, wat och vill dermat ze dinn hunn, ze dinn huet, zum Beispill fir d'Schüler méi employabel ze maachen, fir déi selwecht Leit, déi interesséiert sinn, employabel Schüler ze hunn an net selbstbewosst Schüler an eegestänneg Schüler.